Jiena Liz Barbara Sant, waħda mid-diretturi ta' grupp ta' kumpaniji tal-familja u fosthom għandna kumpanija ta' fire u security, waste management u environmental services u għandna kulleġġ ta' emergency training, nagħmlu training f'setturi differenti fosthom l-oil and gas, aviation u maritime. Dan huwa ħija żgħir Duncan u flimkien immexxu l-grupp.
Lill-Zu Duncan, grazzi li aċċettajtu li tiġu tgħidu l-istorja tagħkom fil-programm. Ħadt gost għaliex naf li negozji li ħa jkunu qegħdin jarawna ħa jibbenefikaw mill-informazzjoni li ħa tagħtu intom u t-telespettaturi żgur li ħa jsibu l-istorja tagħkom interessanti. Il-proċedura tagħna hi li nibdew l-istorja mill-bidu. Min se jibdilna?
Nibda jien? Nibda jien. L-ewwel nett, grazzi Nolin tal-istedina. Grazzi. Aħna l-istorja tagħna bdiet fit-tmeninijiet. Il-papa kellu ħabib tiegħu u da qallu tah l-opportunità li jbigħ il-fire extinguishers. Il-papà dejjem kien kien jaf jagħraf opportunità u minn hemm bdiet l-istorja tagħna. Ġifieri beda jbigħ il-fire extinguishers, ftit ftit il-kumpanija bdiet tikber beda jbigħ il-fire fighting il-fire fighting systems. Ftit snin wara, kien għad kelli tmintax-il sena, għax f'età ta' sbatax kont diġà ħdimt ma' f'kumpanija tal-kostruzzjoni bħala reception, bħala receptionist, il-Papa qalli ejja aħdem miegħi. U u jiena mort naħdem miegħu. Dak iż-żmien konna ħamsa min-nies, konna noperaw minn minn ġo garaxx, Birkirkara, u U bdejna, bdejt ta' reception, kont immur id-dwana, nġib ix-xogħol mid-dwana, mmur il-posta u nagħmel affarijiet ta' amministrazzjoni. Ħija wkoll parti mill-business, beda iwaħħal l-alarms dak iż-żmien. Bdejna, konna ħamsa min-nies meta bdejt u issa qegħdin 350 ruħ. Kienet interessanti ħafna l-istorja tagħna, kienet kienet diffiċli, kienet ikkulurita, kienet mhux dejjem kienet faċli, però tgħallimna ħafna u llum qegħdin fejn qegħdin u llum qegħdin 350 ruħ. Kull kull bidu fih il-diffikultajiet tiegħu, imma naħseb ikun hemm is-sodisfazzjon meta oġġett minn oġġett żgħir hekk tkun strumentali li tkabbru.
Jiena fl-introduzzjoni semmejt il-proverbju, Vapur b'żewġ kaptani ma jimxix, però intom jidher li sibtu soluzzjoni, metodu kif bejnietkom issolvu l-konflitti jew id-differenzi fl-opinjoni. Dan kien. Kif kif irnexxielkom? Aqsamha magħna. Naħseb il naħseb il-vapur irnexxielna mmexxuh bejn tnejn min-nies. Iva, naħseb l-iktar ħaġa importanti hija l-paċenzja, tajjeb, li xi ħadd irid jieħu b'xulxi li rridu nieħdu b'xulxin. Pjuttost jien nieħu ħafna paċenzja bl-iż. Semmiet l-ewwel aħna l-iż, illum il-ġurnata aħna qegħdin tim ta' 350 ruħ. Nixtieq nenfasizza fuq il-kelma tim, aħna il-kliem impjegat u l-avranti kemm jista' jkun ma jissemmewx. ġewwa l-kumpanija. Ir-raġuni hi li aħna nemmnu, u mhux nemmnu biss, huwa żgur li s-suċċess tal-kumpanija u ta' fejn qegħdin illum il-ġurnata ġie minn tim b'saħħtu li dejjem kien hemm jissapportjana, warajna. Żewġ affarijiet importanti naħseb li hemm biex biex il-vapur ikun jista' jibqa' għaddej, hekk hux b'żewġ kaptani jew forsi iktar, naħseb hija, waħda minnhom segregation of roles, duties and responsibilities, allavolja they do overlap, jiġifieri li jien għandi l-parti tiegħi, Liz għandha l-parti tagħha, però eżempju jekk insemmu business development ikun hemm element overlapping li mbagħad toħodna għat-tieni parti. Li hija l-komunikazzjoni. Tajjeb li aħna qegħdin il-ħin kollu nikkomunikaw biex mhux Lizette titkellem ma' klijent, jien qed nitkellem ma' klijent, Lizette titkellem ma' wieħed mit-tim tagħna u ħadu deċiżjoni u mbagħad ġew għandi. Għax ovvjament hemmhekk jibda jibda ġej jista' kapaċi jibda ġej il-konflitt. Aħna li għamilna ħames snin ilu li naħseb ħadmet ħafna, Konna qegħdin, jien u Liz dejjem inħobbu ngħidu isma' kif ħa, kif ħa nkomplu insaħħu r-relazzjoni u l-komunikazzjoni bejnietna. U fettilli, fettilli għedtilha għax ma, ma tidħolx fl-uffiċċju ta' ta' maġenbi, inwaqqgħu l-ħajt u speċi, u qaltli iva, qaltli naħseb nippruvawha. Hekk kienx żball jew le, minn dik in-nhar li daħlet bdiet titkellem u sal-lum il-ġurnata għadha ma wafqitx titkellem. Fil-fatt jiena jkolli noqgħod nippretendi li nkun qiegħed jew fuq il-mobile jew għaddej fuq il-keyboard biex kemm jista' jkun kif nara rassi jerġa' minn wara l-monitor. Naħseb li jkollha tissapportik ftit però wkoll. Ħafna, ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. U di l-manuvra għinet ħafna fir-relazzjoni tagħna, ħafna. Ġifieri tlajna fuq livell kompletament differenti ta' komunikazzjoni. Urejna, urejna Anke bejnietna urejna ffront lit-tim kemm aħna mogħqudin, li huwa veru finalment, jiġifieri mhux xi ħaġa li konna li kien hemm xi ħbi, we are we have always been a strong front despite our our occasional disagreements għax again tim ta' 350 ruħ fejn qegħdin il-kumpaniji u l-grupp numru ta' diskussjonijiet jaħarqu jkun hemm. Tajjeb, numru ta' qda jinvolvu ħafna strateġiji along the way biex wasalna fejn wasalna, u mhux bilfors jiena għax oħti Liz jien naqbel magħha, u vice versa. Allura niċċellinġjaw ħafna xulxin, l-importanti li going again, going back to communication, jekk ikun hemm diżgwid li tidħol naqra l-emozzjoni, hemmhekk imbagħad hemmhekk wieħed irid kemm jista' jkun jaqbad u jaqbadha kemm jista' jkun malajr għax jekk Tlaqna minn argument, diskussjoni li forsi nqelbet naqra f'argument u tlaqna fuq u tlaqna on that bitter note, tajjeb, jekk tħalliha ġurnata, tnejn, tlieta, erbgħa,
Jikber, il-problema tikber. Tkompli tikber, għandek weight fuq spallejk u ħa tkompli ttaqlek. Allura aħna kemm jista' jkun iddeċidejna li konna għamilniha fatta li isma' within the day, maximum the next day, ħalli wieħed forsi jmur u dak, xi ħadd jaqbad u jippikkja l-konverżazzjoni minn fejn jkunu tlaqna and it needs to be it needs to be thrashed out. U da again anke aħna nħobbu fil-weekends nħobbu nkunu għand xulxin ukoll mal-familji tagħna allura nevitaw dik l-iskumdità li aħna iltqajna u hemm dik qisu the elephant in the room biex nifthehmu. Eżatt.
Fil-fatt minn mindu bdejt nipproduċi dan il-programm sibt kemm hemm diżgwid li hija sfortuna kbira bejn il-familji minħabba n-negozju. Mhux għax kien hemm xi ħaġa fil-familja imma n-negozju ġab ċerti problemi li ma qablux bejniethom u jibqgħu sejrin. Intom sibtu dan il-bilanċ u kif tistgħu bejnietkom taslu f'deċiżjoni. Issa Noeleen, jekk nista', jekk forsi nista' nżid, għax forsi li għadt jinstema' sempliċi. Mhuwiex, biex id-diskors ikun ċar. Suċċess qatt m'huwa sempliċi, u x'hemm. Skuża, kellna ndaħħlu, kellna, aħna, aħna, aħna nħossuna nkunu waħedna meta jkollna bżonn nitkellmu għax it-toqta tendx tgħid u ma tgħidx ma' nies barra minn barranin anke mal-familjari stess. Allura konna ppuntajna persuna biex tkun hemmhekk għalina meta, meta jkollna bżonn dak il-manteniment. il-maintenance tar-relazzjoni. Jiġifieri it is not easy, it warrants a lot of work, hard work. Naħseb l-iktar ħaġa diffiċli fil-fatt. Wasalna li intom taslu minn hawn jew minn hemm biex taqblu bejnietkom. Imbagħad x'jiġri, ben fatto li tgħidu intom isir?
Fuq spunt li għaddu kif qal Duncan, l-ewwel ħaġa jiena min-naħa tiegħi dejjem għadt li l-ġurnata li niġġieled ma' ħuti tkun il-ġurnata li jiena nitlaq mill-kumpanija għax jien għalija l-familja hija sagra u allura importanti li dejjem tneħħi l-emozzjoni għalkemm mhix mhijiex faċli imma dejjem tiffoka li tirranġa l-affarijiet. Però fuq spunt li qed tgħid ukoll Jien għalija d-dixxiplina hija importanti ħafna. Nemmen li s-suċċess kollox idur mad-dixxiplina, mal-etika u mal-valuri. Xi ħmistax-il sena ilu jiena kont qiegħda l-Qatar u kont qiegħda f'meeting ma' CEO ta' bank u da saqsieni mistoqsija qalli inti għandkom board u jiena dak il-ħin irrispondejtu le għax veru dak iż-żmien ma kellniex board ta' diretturi. U baqgħet ittektek ġo moħħi din il-ħaġa u dak iż-żmien forsi konna għaddejjin minn naqra sitwazzjonijiet bejnietna, forsi anke mal-papa. U bdejt nagħmel naqra research u bdejt u ġibt għall-attenzjoni tal-papa u anke ta' ħija. Il-papa ma kienx daqshekk kuntent fil-bidu għax qal u le, l-barranin ħajkunu jafu x'aħna nagħmlu u ħa nitilfu l-kontroll. Però, illum il-ġurnata, jaf jagħraf l-importanza ta' dak kollu li għamilna. Illum hu stess u aħna kull xahar niltaqgħu fil-Bord, għandna Chairman huwa huwa mhux membru tal-familja u u l-Bord huwa magħmul ukoll minn minn iktar nies m'humiex minn tal-familja. u flimkien niddiskutu l-istrateġija tal-kumpanija, sitwazzjoni, nippreżentaw il-management accounts kull xahar. Jiena Noeline għadni niskanta kif ġieli kumpaniji kbar, ħafna ikbar minn tagħna, family business. Sal-ġurnata tal-lum, il-bord huwa magħmul minn membri tal-familja jew il-flus tal-kumpanija jagħmluhom il-flus tagħhom. Il-bord, il-corp, l-implementation ta' corporate governance, Hija importanti għad-dixxiplina għax jinħolqu policies, proċeduri u b'hekk is-suċċess tal-kumpanija jibqa' għaddej. U għandek ukoll, għandek input intom forsi taraw problema jew opportunità mill-punto di vista u bl-emozzjonijiet imħalltin magħha. Mentri meta għandek persuna li mhijiex parti mill, mill-familja qed tara iktar ċara mill-punto di vista ta' finanzi u operat. Dan kien rrid xtaqt inżid xi ħaġa. Aħna, again, aħna mhux jien u Liz biss, naħseb it-tim kollu aħna naħdmu ħafna b'passjoni, ambizzjużi ħafna u mimlijin enerġija. U din tista' tkun perikoluża ħafna jekk mhijiex ikkontrollata. Jiġifieri jiena jekk għada fettilli rajt opportunità ġo pajjiż, jien ma nistax naqbad u ngħid, isma' aħna ħa ninvestu hemm. Jiena rrid nip, illum il-ġurnata irrid nippreżenta business study lill-bord. Jekk ma jiġix approvat, u nemmen fih, nerġa' mmur lura u nerġa' nippreżenta studju iktar b'saħħtu, jekk jerġa' ma jiġix approvat mela jew hemm xi ħaġa li mhux qed nara, U għalhekk qiegħed il-Bord biex ikollok l-opinjonijiet ta' nies li jkunu speċjalisti f'diversi qasam. U jaraw ċertu blind spots li aħna ġieli ħabba l-passjoni, ġieli ma tarahomx. Eżatt, eżatt. U l-intenzjoni tkun tajba, jiġifieri l-intenzjoni li inti, l-intenzjoni tkun tajba. Imma jkun hemm forsi ċerti affarijiet li ma tkunx rajthom. Huwa Mhux fatt, però, però ħafna jaraw li l-bniedem li jibda l-negozju, jibdieh u jibda jibnih, it-tieni ġenerazzjoni li hija intom, tkattruh u tkabbruh. Però t-tielet ġenerazzjoni għandha fama li tkissru. Qed tħarsu 'l quddiem għal din il-, dal-istadju meta intom issa tkunu tridu tgħaddu n-negozju lil ta' warajkom?
Dan huwa suġġett li niddiskutuh jiena u Duncan, però m'għandniex pjan per se. Jiena m'għandix tfal. Ħija, it-tfal tiegħu għadhom żgħar. Oħti ż-żgħira għandha l-kumpanija tagħha però tieħu ħsieb il-branding kollu tal-grupp. Però aħna għandna tim b'saħħtu immens. Jiġifieri aħna nemmnu ħafna fit-tim kif beda jgħid Duncan qabel. Aħna we empower them a lot imma Ovvjament, imbagħad huma jridu jkunu responsabbli u jkunu accountable għax dik l-iktar ħaġa importanti nħobbu ntuhom il-libertà għad-deċiżjonijiet. Naħseb niġu f'sitwazzjoni li ikollna bżonn CEO il-quddiem għax aħna bħalissa forsi nħobb ngħid li aħna joint CEOs, imma naħseb il-quddiem ħajkollna bżonn CEO għax da forsi It-tfal ta' Duncan jew tfal t'oħti ma jkunux iridu jidħlu fil-business tal-familja. Jiġifieri naħseb l-unika mod jiena li li nibqgħu għaddejjin kif għaddejjin bil-bord u nibqgħu nkomplu nsaħħu u dejjem nimpruvjaw f'dawn l-affarijiet. U u mbagħad naraw minn hemmhekk. Sibtu mezz kif issibu t-triq tan-nofs fl-operat tan-negozju li għandkom issa? Però meta tiġu avviċinati forsi b'opportunitajiet li m'għandhomx x'jaqsmu man-negozju li għandkom bħalissa, x'tagħmlu? Tmorru għal raskom fuq ċerti negozji? Kif taġixxu? Naħseb it-tendenza aħna bħala familja we always tend to follow the opportunity, jiġifieri anke jekk hemm affarijiet li huma non-core. Pereżempju aħna għandna restaurant il-Madliena imma xorta Bejnietna ħtannha għaliha din l-opportunità. Liz u Duncan, grazzi li qsamtu magħna din l-istorja, vera simpatiċi. Naħseb intom it-telespettaturi ta' Wirtu Eredi ħadtu gost anke taraw is-sinerġija bejniethom u urewna kif vapur b'żewġ kaptani jista' jimxi dejjem jekk ikun hemm rispett u kooperazzjoni. Aħna minn hawnhekk ħa nħallu lil ftit minuti għal Doctor Gerada li se jkellimna u jtina iktar informazzjoni fuq l-importanza tal-governanza korporattiva kif semmew Liz u Duncan ukoll. Wara ftit mumenti ta' pubbliċità, però erġgħu lura magħna għax għandna iktar informazzjoni għalikom.